Hello hemejäňize salam arkadeşler. Bilşiňiz ýaly men Amerika geldim. Be hemmäňiz köpüňiz islediňiz nädip geldiň, nähili dokumentleri düzetdiň şony gysgaça wideo edip paýlaşaýyň diýip menden haýyş etdiňiz. Menem şu wideony çekýän. Bizde şu wagt sagat bäş boldy öýlän. Men tem bäriniň sagadyna öwrenişip bilmänim üçin ýüzüm gözüm çiş. Şoň üçin bu wideo seniň garşyňa çykan bolsa, diýmek seňem nesibäň çekip Amerika geljeksiň. Men Amerika geldim diýip wideo paýlaşamda, käbir adamlarymyz ýazypdyrda, puly käniň, oýny kän, ýene bir zat, erbede bir erbet kommentariýalar ýazypdyrlar, şolara ilki bilen şu jogaby beresim gelýär. Seniň arzuwyň şo bolsa, seň puluň kän bolsun, puluň ortaça ýaşasaňam sen wiza gireňde şo bir tölegi töleýäň. Şoň üçin sen, men bu ýollara nädip gelenimi sen bileňok. O ýollary meň maşgalam we men bilýän. Şoň üçin maşgalama-da köp sag bolsun aýtýan, meni maňa şu ýollarda kömek edenleri üçin, arkamda duranlary üçin. Men Amerika tak şeýle baryp, men wiza alyp gaýtmadym, menem, menem ýyllarymy berdim şu wizany almak üçin. Bäş ýyldan bäri grin karta tabşyrdym, grin kartam çykmady. Onsoň köpüňiz soradyňyz, Otkaz alsaň, wiza berenok diýip. Ýok, oňýan zat ýok. Otkazam alyp gördüm wagtynda. Onda-da bermediler. Okuw üsti bilet tabşyrdym, bermediler. Okuw üsti bilet Türkiýeden tabşyrdym. Türkiýeden tabşyrmagy maslahat beremok hiç kime. Sebäbi sen haýsy ýurduň raýaty bolsaň, şo taýdan tabşyr diýýärler. Soň Türkmenistandan tabşyraýyn diýip ara wagt saldym şo Türkiýeden atkaz alanymdan soň bir ýyl wagt saldym çünki yzly yzyna derrew derrew tabşyrsaň ýene atkaz alýaň sen indi hiç bir şirket bilen işleşmedim hiç bir şirket kömek etmedi diňeje ýekeje arkadaşym bar olam diňe şu Amerika işleri edýär okuwa ýerleşdirýär turist ugradýar şol Arkadaşyma ýüz tutdum. Şol dokumentlerimi oňaryp berdi, şol hemme zadymy taýynlap berdi, oçurum alyp berdi. Oçurum alandan soň men Türkmenistana gitdim. Tiktok sahypasyny belläp goýjak. Ýüz tutup bilersiňiz. Hatda meniň takipçimi üç sanygyna dokumentlerini mugt bir şekilde düzedip berjek diýdi. Şeýle, şunam aýdaýyn. Eger siz turist görnüşde, okuwçy görnüşde tabşyrsaňyzam, hökman, hökman ýa-da-da size sponsor gerek. Sponsoryňyz ýa ejeňiz, ýa kakaňyz. Men sponsor turist bolanym üçin, özüňizem bolup bilýäňiz sponsor. Men özüme özüm sponsor boldum we bank şoduňyzda pul görkezmeli. Eger siz Russiýada ýaşap, Türkmenistandan tabşyrjak bolsaňyz, onda siz Russiýada näme kart ulanan bolsaňyz, şo kartyň Bank şodyny çykaryp iňlisçä öwürtýäňiz galan dokumentleriňizem şol arkadaşym özi oňaryp berýä. Olarem iňlisçä öwürtýäňizde siz hemme dokumentleriňizi alýaňyz Türkmenistana gidýäňiz. Oçuryňyz ýetenden soň girýäňiz gürrüňdeşlige. Gürrüňdeşlige girende saňa öňünden ýüz segsen bäş dollar wizaň tölegini alýarlar senden. Otkaz alsaňam seň o pulyň köýýä. Wiza alsaňyzam şo pul berilýä. Isle, islemez şo pul gidýä ýüz segsen bäş dollar. Ondan soň men aljyrap gaty tolgundym, gaty çünki bir hili duýgy şu wagt aýdyp otyrkamam tolgunýan sebäbi kän garaşdym bu ýagdaýa köp ylgadym diýsemem boljak köp stresler etdim şu wizany almak üçin Türkmenistandan Konsuloslyga giremde meň pulum ýadymdan çykypdyr. Pulum ýadymdan çykany üçin men yzyma çykdym. Otelde galypdyr pulumam. Yzyma çykdym. Hemme türkmenler uje oçere durlar dagy girmek üçin. Ondan soň şo taýda bir daýy bardy. Daýymy, oglanmy daže şoňa-da üns bermedim. Çünki ylgap çykdym, ylgap pul tapmaly bir ýerden. Ataýladam, daýzam gitýärmi, olam ýetişmeýär, Ataýla gidip-gelip ýetişmeýär. Şonda, Näzli, sen näme üçin çykdyň, aldyňmy zat diýende, menem, Ýok, pulum ýadymdan çykypdyr diýdim. Gapjygyndan göni iki ýüz dollar çykartdy. Bar, gir, sag-aman bir al, soň çykaňsoň berersiň diýdi. Sag bolsun, ýene türkmeniň kömek edýär. Köp minnetdarlygymy bildirýän şu wideodan. Meni görýän bolsa köp sag boluň. Minnetdar. Şo gün ol otkaz aldy, nesip bolsa öňümizdäki ýyl size-de gelmek nesip etsin. Ýüz altmyş forumyň içinde siz näme üçin barýaňyz, haýsy taýla barýaňyz, näçe günlük barýaňyz hemme zat ýazylan. Şony gitmäkäňiz ilki gowja öwrenýäňiz. Ol konsultasiýada sizi öňünden şu dokument düzedip berýän oglanyň özi sizi taýynlaýar. Näme jogaplar bermelidigini, nähili soraglar beriljekdigini, şu taýda maksimum iki minut saklaýar sizi. Ýöne A! diýip şeýdip aljyrap potologa seredip ýa eýläk-beýläk şeýdip aljyrasaňyz, uje şo taýda size otkaz berýärler. Orsça girýäňiz, orsça bilemok, men türkmençe bilýän diňe diýseňiz, türkmençe onnoň size perewodçik çagyryp berýärler, türkmençe özüň düşündirýäň, perewodçigem perewod edip berýär garşydaky adama. Ilki bilen soralaw soraw menden, näme maksat bilen gidip barýaň diýdi. Men, maňa, men aslynda orsça girdim, ýöne ol iňlisçe gürledi garşymdaky, şoň üçin men adamçylyk iňlisçänsinem öwreneýin diýip, käbir zatlary iňlisçe öwrenip gitdim. Ondan soň. Şo taýda aljyradym, şeýdip elim a-a edip durdum. Özüm dürsedim, özüm dürsedim, ullan demim aldym-da, aýdyp başladym, şuňaly, Täze ýyly garşylamana barýan, Christmas-a barýan diýdim. Ikinji beren soragy, Sen şu wagt nirede okaýaň? diýdi. Ol kompýuterden görüp otyr. Seniň dokumentdaky taýynlan jogaplaryň bilen seň aýdýan jogaplaryň deň gelýärmi, deň gelenokmy, şoňa seredýär. Seň pasportyňy açyp, nireden otkaz aldyň ýa-da kompýuterde nireden otkaz, öň otkaz aldyňmy, oň ýaly soraglar bermedi maňa. Ýa-da haýsy ýurtlara gitdiň diýip menden sorady, näçe ýurda gitdiň diýip sorady, amma pasportymy açyp görmedi. Diňe şo formdaky jogaplar bilen seň diýýän sözleňi gözüň içine seredip soraýar. Men Türkiýede okaýan diýdim, şuň ýaly Täze ýyly garşylamana gidip barýan diýdim. Näçe ýurda gitdiň diýdi. Sanap berdim giden ýurtlarymy. Esasy ýurt gitmek ol hökman Önemli bir zat däl. Meselem ýanymdakylar hiç bir ýurda gitmän wiza alyp gaýdanlarym bar. Ol size prosta plýus. Ýewropa döwletine çykyp giriş-çykyş etmek siz üçin prosta plýus bolup durýar. Ştop turist men. Öňem Ýewropa gidip geldim. Ýewropany görüp geldim. Indem Amerikany gör. Görmäne gitjek diýmäne size plýus bolýa. Hany sen Ýewropa giriş-çykyş edeniň bilenem hökman şol berýä, Ýewropa girip çykdym maňa hökman Amerika wiza berýä diýlen zat ýok. Sebäbi şo taýda näçe ýurda girip çykanlar bardy şolaram otkaz aldy. Emma hiç bir ýurda girip çykman hatda orsça, iňlisçe bilmeýän bir oglanam bardy şo taýda özüni Gözüniň içine seredip türkmençe jogap berdi perewodçy we perewodçy hem oňa perewod edip berdi, şeýdibem wiza alyp gaýtdy. Diýjek bolýanym ol size bagly bolup durýar. Ýene bir zat, köp kişi ony aýtdymy aýtmadymy bilemok, haçanda wiza, wizamy aldym men, indi arkaýyn gidip bilýän diýlen zadam ýok. Çünki wizaňy alaňsoň sen Türkiýäň üsti bilen gidýäň ýa-da Dubaýyň üsti bilen gidýän bolsaň, meselem men Türkiýäň üsti bilen gitdim, Türkiýäň üsti bilen gidemde maňa diýdiler, Uje samolýoda münmäkäň seni iki gezek kontrol etýäler. Sen Amerikada kimiň ýanyna galýaň, adresi haýsy, ady kim şo soragy maňa berdiler. Sen şonda adres hökman aýtmaly. Seni yzyňa gaýtarybam bilýäler. Sorag etdiler, nirek adres berdim men nirek barýanymy. Otel bolsa oteliň bron edilenini berýäň. kagyza çykaryp Amerika gonýaňyz, Amerika gonanyňyzdan soňam pasport kontrola baraňyzda olaram soraýar, näçe wagtlyk geldiň, obratny bilediň hany, birem kimlere barýaň, otelde gaýlansoň otel bronyňy ýa-da obratny bilediňi hökman soraýarlar. Sen obratny bilediň eger gidýän bolsaň obratny bilediň görkezýäň gitmeýän bolsaňyzam pan bärde galmakçy bolsaňyzam obratny bilediňizi şonyda alýaňyz soň yzyna tabşyraýyň ýüzde plança proçentyny siz ony alyp bilýäňiz puluny ýöne hökman ýagdaýda eger turist bolup gelseňiz hökman ýagdaýda obratny bilediňiz soraýalar ondan soň eger turist bolup gelseňiz kän goş alyp gelmäň ýanyňyza. Çünki näme üçin kän goş alyp geldiň, özüň turist bolup geldiň diýerler. Tak, men-ä ýigrimi üç kilo alyp gaýtdym bagaž. Çünki galjagymy bilemokdym, galmana soň karar berdim. Okuwymy bärde dowam etmäne. Çünki zatlaryň köpüsini köp kişi aýtýanam däldir, ýöne esasy dokumentlaryňyzda Üns beriň. Dokumentler üçin aýdyşym ýaly kän pulum gerek däl. Esasy zat dogry bir şekilde dokumentiňizi oňarmak. Men Ýewropa hiç bir ýagdaýda wiza alyp bilmedim. Meselem meniň pasportymda üç dört sany atkazlar bar. Ýewropa döwletine atkazlar, Bulgaristana atkaz, Ýene ýene otkaz, Amerikadan otkazlamma meselem. Hökman pasportyma urlan otkazlaramma, urulmadyk otkazlaram bar. Şonuň üçin hany men köp ýurtdan otkaz aldym diýip özüňizi strese sokmaň. Men kän strese sokýardym, men maňa bermezler diýip wiza. Ýöne oň ýaly zat ýok. Esasy dokumentleriňiz dogry bir şekilde. Esasy sponsoryňyz güýçli bolsun. Birem garşyňyzdaky Konsultasiýa gireňizde garşyňyzdaky adamy ynandyryp biljek derejede gowja gürleşmegiňiz gerek. Galan zat aňsat. Şoň ýaly. Başga-da soraglaryňyz bar bolsa, men aýtdymykam diýýän hemme zady, başga-da soraglaryňyz bar bolsa, ýene kommentariýada ýazyň, ýene-de siz üçin wideo çekerin.